Sou, an domatter häerzlech wëllkomm erëm bei enger klenger Folg Titanfall. Haut op der Map Kolonie an enger Materialschlacht mam Ecker. Ech muss enke déi aner Modussen ausprobéieren. An wéi et schéngt, schéngt meng Webcam lo awer ze goen. Also ech weess net. Ech hu grad an der Vorschau gekuckt, do huet se weder geruckelt nach soss eppes. Entweder läit et un der Luut oder un den Astellungen, wou ech gemaach hunn. Op jidde Fall probéiere mer fir dat elo unzekréien, géing ech soen. Vill Spaass beim Nokucken. Ech hunn eng nei Waff fräigeschalt an zwar d'MG. Hu mer erëm dee fetten Titan hei an da lass a vill Spaass beim Nokucken. Kolonie, ah dach hei war ech scho mee ech weess awer net, ech mengen ech hunn et nach a kengem Video dran. Oh, wär ech dach nëmme sou gutt an dem Houche gekletters, gell? Wou? An der Säit hei? So, bam! Schiet mol richteg gutt ze goen, dat MG hei. Okay, an dann hunn ech déi dote wuel iwwersinn. Mee d'Am Gee gefällt mer awer wierklech elo scho gell. Also ech war jo soss och schon ëmmer, also entweder war ech den MP Typ oder den M Ah ech mengen Toun am Hannergrond dee spillt erëm, dee spënnt erëm. Boah do war total schäiss. Firwat spënnt deen Toun erëm am Hannergrond? Ech weess net ob dat dot elo. Op eem Computer hänkt oder net, keng Ahnung. Bam! Bon, okay. Ma wéi dat ausgesäit, hunn ech e Clan och bei mir an der Ekipp. An dat ass zimmlech jieks an dem MG. Et schéisst zwar zimmlech ongenau, mee esou fir am Nahkampf ass dat awer net schlecht. Nee, hol's da noch! Ah! Klein! Maria! So, ich hoffe, die Tonausstellung ist noch gut. Ah, okay, ich bin ein Gegner. Ah, und da war auch ein Gegner. Schön, Tom, du spielst richtig gut da, das ist nicht zu glauben. Zet mech op bis Zauber ah putain ass scho rem eng Esch op mäi schäiss Mauspad hei gefall gell gefëllt zwar Computer ass guer net gutt gei gleef mer dat sou wat hu mer dann hei ass hei Géigner dofir ass Géigner e Spectre leider. So wou mer dann ah, hei jo en Tide. Kuck mer mol wéi wierksam d'MG ass um Tide nuewen drop. Schéin, schéin, richtig schéin. Dann huel de Wichser da endlech, geht dach. Dat ganz ganz mal ganz Magazin drop geballert. Hänn mir wollen nach hin. Schein. An es ist beim Titan drop. Der ganz am G Magazin drop. Ah, das ist ein Kollege, okay. Ey, ich wollte cool auf drauf hier. Wen, wie, wie will auf den Titan drop klappen? Das ist... Nee, nee, schon gut. Das ist ein bisschen schön, dass Ton so an dran hängt. Mais bon, Hauptsache die Webcam funktioniert. Ich schon noch immer Fenster mal abgezogen zu viel besser Belichtung. Das ist zwar Tageslicht. Oh mein Gott. So, ich schicke nach. Oh, du hast das. Wäscherei, Wäscherei.

Den Houscht ass gutt. Den Houscht kënnt net vum Fëmmen. Nee, nee, nee. Do sinn ech mer ganz sécher, Summen. Well dat an dat hei an nach e bësse vun deem an hei a ba ba. Wëlls du? Oh, den do war jo ganz gutt, deen do. Net mar am Arsch. De Wichser ass do op dat Haus erop gesprongen. Matcher roof. Wéi et ausgesäit gewanne mer déi Partie eis esouguer. Makina ass de Fréi Marc do kann een et sinn. Dat do ass dat eenzegt wat mech nervt gell. Eis si esouguer zweet äh drëtten. Wou ass de Géigner?

Sou, komm, komm! Ja, ja! Zerstërt se mat dengem eegenen Aarm! Sou, a lo, Schildsystem online! Huelen mer ons deen nächsten! Bam, bam, bam, bam, bam! Ba, ja, huel der d'Sau! Rausgerappt, op de Buedem geheit! Schéin! Brutalitéit des Todes, gell? Ah, sou, sou fucking Pilot vum Schëtz, en Sack, gell? So, ech krut den awer nach erausheit. Dat do war jo mol net sou schlecht. Puer Titans zerluet. An afir ass e géignerech Titan. Du muss mal opkommen. Ah, hier klemmt schon op, gell. Ah, du sinn zum Glück zwee. Ech schon mal den zweeten. So. Alles. MG a vollen Ugang. Ja! Dat Spill ass sou geil! Dat Spill ass einfach den Hummer, gell? Oh, ass den Zweete, gell? Ey, dat war wirklich eng béis Party. 15 Sekunde schon, wat leeft? So, einfach nur nach Durst nach Gegner. Kannst du drauf schießen? Ah, fuck, zum Schnarre geholt. Nicht nur an dem Sinn von Hanne geholt. So, du kannst ich mal Titan benutzen, das fand ich gut. So, wo ist denn die Bitch da, ne? Der war da gerade hier, ne? Du hast noch Kollegen von uns. So an d'Raumschëff muss mer bombardéieren lo onbedéngt gell. Laf mol se bis du hinner. Dat Spiel ass net noer. So Schëffche komm mal hin. Hei flücht kee Mënsch gell. Ja komm schon. Komm, wo ass der? Féiwer ah, war schon fortgeflühen, oh Schreck. Drei Titan Kills, 10 Pilote Kills, die meeschten. Ah, dat ass jo mol net schlecht. Fir da, äh, ech hoff, der Matterface Cam et lo funktionéiert. An da géing ech soen, maache mer hei och erëm eng kleng Paus, da gesi mer ons bei der nächster Folge erëm. Merci, no kucken!